Belaie serubah besai iya ditu suba ai. Ai tu nya alis iya. Manah enda batu tu dah. Iya kite tiga gali dia umbah rema ne gali dia.
Boto batu ko suba.
Berunsut meh sida kemari. Berunsut deh tu ape batu tu nya alai nyeling. Tu berunsut sida kemari. Beko burung mandi tumu enda beko burung mandi.
Oh iya beko burung mandi tu. Kechung pelaba beko da mandi lalu ngan umu nya. Manah enda ke bebatu ti enda da lit. Enda meh sida numbak tu. Dah.
Patut eh, patut kecung pakai pagi nah. Au.
Pakai tu nyabung nak pakai pagi kecung. Mana? Au, ndak ke?
Ndak ke? Ndak lepas tu betul lu tu agak nampuk ke nyabung tu kak. Dia apa pendam nya? Ya pendam nya lumbung nya. Ndak nampuk dia tu orang kelusur nya nampuk dia tu. Dia nyabung ndak, ndak nampuk dia tu. Tau orang
ke nampak sakit itu suah suah ke di kelia. Au nya meh orang lusung tu ke ditu. Teku beli enda aku enda nanya agi ari setuai orang ke lusung tu tu nya nya aku nampak ditu. Enda nemu nama ne. Aku enda nemu nama aku. Tu orang kelia. Mujur suba.
Au. Gerai. Nya semua gerai enda enda nemu ko. Tetau ko bisi nampuk ari lusung. Gerai ko enda enda nemu. Orang kelia nadai ke nusui, nusui ba gerai ko enda. Patut ke mari ngupas tu kitai ke mari baru iya. Tengok ti dibuntas manah enda kemari. Tubuh mayuh bah sama sama. Ti tubuh mayuh kemari uliah ke buntas. Tubuh dua puluh ka. Sama-sama meripit ka. Nya baka bisi kubi ke ti ngamai-ngamai muntak atu bala ke tampa. Au. Manah tu ke baka nya ku batu tu dia ke ti tu bejunggul tu dia. Tu bejunggul ke nya ari tu. Manah ke batu tu. Debei ga tuai mimpi bisi urang alam nyin ku tu kibung ku iya. Debei mimpi. Iya ke nampak nya. Au.
Kibung dah ku iya dah. Siku dah alam nyin ku iya. Tu manah amat tu dah. Tu betul tu meh amat keluar nya. Panjai tu pak. Enda enda panjai. Kira sepak lebiah mah. Umba semak le unjur ti kali dah. Betu tu lu mena ma lih ka. Amba telai gali cukup ka. Enda engku tong ti gali dia ti tubuh tiga da. Mena amat. Bisi manang ke da ari ke nya suba ka. Tu ngaga ke nama ku iya la ngaga ke nama ku iya. Men ngaba tu meh iya. Aku enggai. Enda nemu nama orang nya enggai ngaga ke ngapa.

Nya ku payah ke balu. Nya enda bisi engka nya ngagai. Engka pasal wei enda enda panjai enda. Ti dipunta tu pia. Tengena changkul ulih ke tu lebuh tanah tu tepasir basa tu. Teka ngeruba ka meda ka tegi ruah. Bukai kena ti kemari. Ti kitu ke agi ila ngadu ke tau.

Tu menua itu lalu endur sida iya ngaga perau.
Tu alai kami ngulah tisa ditu nya. Dalam laban jalai ai meh tu. Ti mesti tu jua nya. Mesti tu. Sama kali lubang batu kin. Bisi nya seput nya dalam nya nah. Sama kin ka. Kami meh nya kami ngulah tisa ditu nya. Dalam laban jalai ai meh tu. Ti mesti tu jua nya. Mesti tu. Sama kali lubang batu kin. Bisi nin seput nya dalam nya nya. Sama kin ka. Ni pun nya pun kadah kin ka. Bisi nin seput dalam tu nya nya. Kelih tu ba.
Tu lubang batu tu dalam tu nya nya. Dia tau jua lit. Au.
Jua pun bisi tu ko. Bisi tu jua ulih dia nya. Asok tubai sia. Oh.

Nya ko mati mengagi beka sadu ba tu mati ko beka ngapu ba menua sida bujau lema gaye bujau panjai ko enda deh orang agi eno nya semua tebing nya enda tau leh berumah angat enda leh sampai dua taun menua rumah leh mati angat. Kuat bela dingin, kurang kelia. Oh nya menua nya ngereang nya ngagai ulah alai wang. Kejung tu ulih betempat mega alai berumah. Mayuh angat ka lema salai kami nya meh bisi nyemai ruan selat. Ejek kami dulu ulih pindah meri suba nya. Lema gaga suba peka ngitar pentut ngitar iya. dalam rumah ke nya. Nya nubuh kami angan nadai tau sakit. Nama sakit mati, mun sakit mati ku bedia mega. Angat lah nadai tau lah bala inya. Pedih lah semua amun mega angat lah.

Maya bah besai nya, Pak Sia magang enti nyamai enda alai ngambi gawa ngaga rumah ka meh. Lu meh baka nya. Tu udah besai tuai bisi ja benda bisi benda bisi begambar pala jelu nya apai nya meh nya. Oh.
Anak mit tau dia nama anak mit baru ada nya. Baru ada lalu. Dia main ka bisi sungai tu. Dia. Ora kempu lumbung dia nya. Apai aku ngelumbung. Udah ngelumbung tadi keman. Udah keman endai mading. Udah mading tadi saging nya dah kempu lumbuh dia ai ke batang tubuh. Iya ke nadai tubuh tadi bunga enggau beremas enggau angguk enggau nya duguh meh nya. Nya nadai tubuh tak lumbuh aja nya dia. Sapa mungkal sapa?
Hau ni. Sapa mungkal?
Dolok pa mat mading, mading mungkal nya mungkal lumbung tu.
Nya mungkal lumbung tu suba. Lebuh nya orang tuai nya regah ditu nadai tu tak tai enda enggai ke tebula enggai ke tak jaku kelanjur. Nadai tak nyadi entu amat. Lebuh nya tuai jadi regah ditu. Au. Nadai ku cacak nya nya lai nya dah. Nadai ambo leman. Pok pemandai enggau peminta re nadai ka lebuh nya tuai nya leka ditu. Ukai orang kita pinta ba penemu nya dah. Udah tu tuai. Ni orang ukai penam ni dah. Nya nadai jauh ditu penam besai din. Nengah sungai tu nya. Nengah menjua tu penam besai dah. Diatu kita magang ditu enda? Ditu enda semua ke bisi nyadi petara aku jaku ditu. Au orang bukai kah?
Au orang iya kena nyadi petara ita mati diri din apan nanga sungai tu enda jauh ari tu nya. Au. Tu semua ke agih ke nyadi petara aku jaku ditu. Au. Enggai enggai engkah ditu. Laban enti ditu magua tadi nyo kira kependam ukai lumbung. Tu nya kelumbu semua kira nyadi petara ku jaku ditu. Nya apai ku laban ke udah bulih pala suba udah mumpung udah siku suba pumpung. Iya nya nya iya enggai dipendam. Enggai nya dibukit ku iya selalu enggau dengayau enda apai ku suba. Apai ku ke ke enda masuk pejalai amat. Baik bala sap empung suba baik empung. Pala ading meh ulih enda apai suba apa gani baru asan suba pala. Ulih enda apai ku suba.
Ulih dini ulih sibu dini kini. Au lebuh enda tau umbut pala iya. Oh. Lebuh nya takut kerup bala lebuh ti pa gani embu ngasan ti nyin tuih kayau suba da. Oh. Tuih kayau ngarik perintah gani ke da sibu. Oh. Ha din enda ulih kayau orang lebuh nya pun mengeri din. Nya la nyadi iya anang asu lebuh ti iya nya mai pala ke orang ka balas ulih ulih balas orang din enda ulih. Ba nyepak nengeri ke nya alai enda ngasuh ah. Lalu dian meh. Tuah baik orang ngirup lalu wang belalai. Tajuk lebuh maya bisi bisi gawian tu. Dia orang ngirup lalu wang rari enggai. Takut. Dia ke Iban mayuh meh jai bala mayuh enggai meda kitai Iban. Iban ke meh Iban enggai meda. Meh ke ngayah pengadiri nya takut. Tukin lagi aha ngirup. Tok Damar datah la. Ha peda biluan nya. Oh.

Lebuh gua tumu nya baru ku tuju ah dia tu. Ni bapa gua ai. Bulubah lubah lubah. Eh. Tu menyamai tengah laban jalai tu besai ya tu. Ya kita ada setulak nya ku aku. Ah. Oh. Jalai tu min dia miat agi menua sebelah sungai bangkit aja miat majalai laban mayuh buah dah sebelah nya. Enggai rasa ngaga jalai. Hmm. Ya ke ge ko tu jalai. Ah, oh, tu.
Ko ge udah. Itu jalai. Ah, oh, tu. Tu oh.
penting. Oh. Tu penting lah aku. Tu kena kami tadi uh, ngeraga rumah tu. Nama kami ngibu rumah. Ditu kami miring ditu besampi ditu semua ke semaya sembayang semua kami ke enda sembayang ditu meh kami engkah piring pentik kena kami nyaga rumah. Sapa ngaga tu? Eh bala kami
ngaga tetu ngaga engeramba ditu ji siti nya ke dia siti ke pentik tu tu tu kumbang nama kayu tu kupa darah tu. Ketu mah nama agi ngibur rumah tau gaga ketu laban enti bisi betakan nyelai nyaia duku bisi pedang bisi dia sangkuh bisi ke kena manchak antu ke ka ngayah ke rumah nya nyelai gaga basa tau layan ga dah kelia ketu mah gaga nama rumah ngan. Siko inu siko laki tu.
Tau tu kumpang nama kayu tu kumpang darah nama kayu tu.
Enda lah mesti kayu kering kena ngaga kati ko. Ha. Kayu kering kena ngaga. Kayu kering ka gi nyadi tapi ya kita undang-undang ya enda kena nyaga rumah sigi kumbang darah. Kena. Oh, oh kumbang darah.
Oh, kumbang darah. Oh, ukai tu ngapa kayu. Ka gi nyadi tapi ya ya undang-undang laban Laban nya Iban reti nama ngena kumpa dara laban kumpa nya bedara. Jalai nya kami ngena kumpa dara laban nya Iban kena nyaga entu. Ka nyadi ke kering ke kumpa dara laban nya bisi dara. Iya tu nyadi Iban disampi kami tadi. Nya ku reti.

Berapa pintu kita itu? Dua puluh sembilan.
Kami ke betempuh tu dua puluh lima.
Nya belengkau kediri nya.
Kin ke tiga pintu. Tu sepintu kami ke betempuh nya dua puluh lima.
Dua puluh lima pintu dah nya. Terlepa.